For di shinishinan di covid, meimei di lockdown i ku menasa pa eliminá diesdos por shento i mei, duna surgi apesar ku sindikalismo rònt mundu, pues na Kòrsou tambe, no ta gosando jermen di nan mihó tempu. Pero kon bin? Ata ya nos tin dos sindikato kaba den enseñansa. Esaki i muchu mas nos lo bai trata awe Na momento cu nos hiba un combersacion cu presidente di Sindicato Dun, señora Marbea Felipa. Bon bini den e programa Sabo Derechi, un programa pa informa y concientisa trahadornan di enseñansa en particular y comunidad en general. Ami ta Germain Jansen, mi ta Shop Steward di Dun y desde awe presentador di boso programa Sabo Derechi. Hunto cu mi, mi tin mi colega, Mi Jeno ku lo bai introdusí su mes. Di mi parti tambe bon biní den e podcast di Dun. Mi nòmber ta Mi Jeno Romano, Segundo Tesorero, i tambe desde di awe mi ta ko-presentadó di podcast di Dun Sa Bo Derechi. Mi Jeno, awe un dia hopi importante, esaki ta nos promé podcast, anto nos tin presidente, di Sindicato dun huntu cu nos, Señora Marbella Filipa. Bon binisé ca nos, Marbella. Bon biní, Marbella. Danki, danki pa e invitacion. Pa mi un placer y mas cu claro un honor den e programa di dun Sabo Derechi. Great. Marbella, prome pregunta, naturalmente nos ke sa den pleno Covid Sindicato dun a surgi, nos tur ta cord esey. Con bin? Am, Kiko bo por konta nos di e origen i pues e e lantamentu di sindikato Dum? Di unda di unda esei a sali? Bon, si boso ta kòrda bon, am, durante lockdown e úniko forma ku nos por a komuniká ku otro ta atraves di social media. Mas ku klaru, am, masha hopi grups app a lanta, dependé den ki grupo di famia, etsetera. Anto. Esei tabata e motibu pa kua trahadónan den enseñansa en partikular, pero henter komunidat tambe, a tabata wak tambe kita pasa otro kaminda den e mesun sirkunstanshanan ku nos tabata den. Anto e tempu ei, pa ta eksakto na binti binti, nos ta papiando di mart, aprel bin abou, binti binti, ku ta ta e promé lockdown, a bin tambe e menasa. pa e djes dos punto sinku por shento, es ta eliminá djes dos punto sinku por shento for di nos posishon hurídiko. Anto esaki tabata parti di e medida ku gobièrnu mester a tuma, segun nan a splika anto, a base di e ayuda ku a haña di Hulanda, anto ku supuestamente Hulanda pone komo kondishon Cu nan tin cu reduci gastu drásticamente, anto un dje forma cu nan a reduci gastu ta for di e pot di gobierno directo, anto manera nos tur cu ta siguiendo e programa aki sa, sector di enseñansa ta parti di sector publico, nos ta cay directamente bao di gobierno, pues gobierno ta esun cu ta paga nos salaris practicamente directamente. Te na ora cu ta via di un schoolbestuur e ta sali. for di port di gobierno. Pues nos tur tabata den e mesun barku anto nos tur tabata mira e hacha ei bin den nos direccion. Pero bo ta mira cu compañeronan sindical na Aruba a pesar di lockdown tabata subi caya pa manifesta, protesta contra di e medida aki. Aki bo no tabata tendiendo práktikamente nada den sektor di enseñansa, en todo kaso sindikalmente bo no ta atendiendo nada, anto djei koleganan den enseñansa a kuminsá kontak otro riba facebook, anto duna remarke, kuminsá hasi pregunta sin ta hañando kontesta, anto riba facebook a surgi un movementu. El a kuminsá asina komo un movementu, anto e koleganan a yam'é movementu dun, pasobra nan ker a hasi algu na e situashon ku nan ta ta sinti ku ta bin den nos direkshon, pero sindikalmente no ta tin nada ta kontrarest'é. Anto asina movementu dun a lanta riba Facebook. Un dia algun di e koleganan aki aserk'ami. Anto nan a bisa mi ku nan no ke laga e kos na movementu so, nan ke lanta un sindikato. Anto sabiendo e background ku mi tin esta ku mi a yuda huntu ku Errol Cova nos a nos ta traha ku dies diferente sindikato, pues tras di kortina mi ta traha i mi a yuda dies diferente sindikato. Anto e koleganan aki ku konosé e background i a aserká mi ku nan idea pa lanta un sindikato mas den enseñansa. Anto mi a bisa nan mi ta welen di yuda manera Cova a siña mi kaminda trahadó papia bo tin ku skucha anto wak kon pa hasi pa e trahadó i su bos resoná sea atraves di akshon òf kualke un aktividat òf loke bo ke hasi. Pues nos a sinta nos a papia anto ora m'a puntra cu ki mi por yuda einanan nan a bisami no nos ke pa abo ta den e organisacion cu nos ke Pues te e ora y baña sa cu bo bo mester bay dirigi e organisacion. Si ke men di cu mi rol lo no ta solamente tray cortina manera el a bin ta sosode cu otro sindicatonan sino cu mi mester ta Den e driver seat, si. Ante ora e mais a kara wak, esun un di esnan ku tabata den e grupo ei tabata Yurin, ku ta nos aktual visepresidente. Mais a kara wak nan midí, na mi pens'é, na mi pens'é pasobra doló i kabes ta koi haña, no koi buska. Anto ma papi'é, promé hende ku ma papi'é kuné ta Kukova. Anto el a sali bisa mi ku e no ta di akuerdo pa un sindikato mas den enseñansa. Kontrali na loke a bisa ku ta et esun ku a lanta dun òf yuda pusha lanta dun, el a bisa ku, el a bisa mi flèt gowon ku, Marbé, bo sa mi pensamentu? Ku defakto ta. E sindikalismo ta unidat, ta solidaridat, anto kaminda por bo tin ku wak kon internamente ta fortalesé e sindikato, si e kos no ta bai manera tin ku bai, pero lanta un sindikato mas, esei su opinion personal komo sindikalista, e no tabata na fabor di dje. Anto ku e mensahe ei ma. Bai analisa, ma bai studia e situacion, ma wak kico tur m'a haci den mi trayectoria como sindicalista patras di cortina, pero tambe loke m'a haci den e sindicato cu ami tabata ta e tempo ey, cu no a duna fruta por cierto, anto mi di mi ta respeta Kova su opinion? Pero mi ta tuma e desishon ku mi ta duna oido na e yamada ku e koleganan a hasi na mi, e petishon ku nan a hasi na mi. Anto asina nos a sinta, mi a sinta ku yurinan, anto mi a bisa nan mi ta bai, mi ta di akuerdo, mi ta bai hasi el'e, pero ku un kondishon. Anto e kondishon ta ku nos tin ku enbolbí. Trahadónan den enseñansa en general. Pasobra ku aki no por ta un opinion di un grupo, di algun hende ku ta haña tal kos. Pues yama un reunion general ku tur trahadó den enseñansa, no ta importá ku nan ta miembro di un sindikato sí òf nò, yama un reunion ku tur trahadó den enseñansa, pone na diskushon, pone na nan opinion, laga nan opiná di e desaroyo aki. Anto asina ei. Esei a e reunion general ei a tuma lugá dieseis di yüni binti binti na Club di Shell. E durante e reunion general ei ora k'a bin ku e proposishon pa lanta un sindikato i ken ta di akuerdo praktikamente unánimamente esnan ku tabata den sala mas di shen sinkuenta trahadó por sierto hopi bon mobilisá a bisa, Bampe. Di Geno bo ta kòrda di ei? Klaro, mi tabata presente den reunion ei. Sí. Anto asina, manera boso por kòrda, asina el a surgi. Pues for di vèlt di enseñansa, i manera mi Geno a indiká korektamente den su introdukshon, manera un fíniks for di e shinishinan di Covid ku nos tabata den, asina Idun a surgi. Anto Ora cu a respeta e condicion di bay sek e trahador y haci e trahador pregunta puntre si bo ta di acuerdo, for di e dia ey sindicato dun a wordo carga te cu awe, seis aña despues, door di e coleganan aki. Mi ta corda ora cu nos a lanta ey cu ta na juni, October numa nos a haña nos statuto, nos a logra regla nos statuto, anto ora cu e statuto aki a keda cla, mesora miembronan por a, of e coleganan por a bira miembro. E dia ey trinta i un colega a afilia mesora, cu tabata na october binti binti, y awe cu nos ta na binti binti i seis, seis aña despues, nos tin mas di cinco shen miembro, Den e seis añanan di tempu aki ku no solamente a konfia nos ku e trabou sindikal pa representá nan, pa salbaguardiá nan interes, pero ku ta kargando ku nos seis aña largu kada un desaroyo, kada un stap. Nos ta bai kumpli, Sindikato Don ta bai kumpli, Seis aña. Kiko tabata e reto di mas grandi ku Sindikato Dun komo organisashon tabata tin òf tin? Awor aki den e seis aña di eksistensha e reto di mas grandi pa nos tabata Konvensé e kolega pa ta mas proaktivo, pasobra nos a surgi den un periodo i ketu bai kaminda e kultura di miedu e ta manera internalisá. te den tuti wesu di trahadó. Anto e kultura di miedu ei nos a bisa ku nos ke eradik'é, ku nos ke sak'ele kompletamente for di eksistensha di sektor, en todo kaso for di sektor di enseñansa i si por for di komunidat, sakudié sak'é. E ta asina difísil? Bon, si nos mira, si mi mira, por ehèmpel, kon ora nos yama reunion general, kuantu kolega ta bini, e akohida ta grandi, pero na momentu ku nos bisa ki akshon nos ta ban tuma. Na e preocupacion cu ta biba einanan e tur e interogatorionan ta bini, si, pero si ta mi so ta bin, mi coleganan no, ke men di e e proactividad di no matter what cu ta mi so ta para mi ta bay p'e pasobra e cos aki principieel mi ta di acuerdo cun'e y mi ke tres un cambio den dje, E e choice ei ainda nos tin cu lanta e sey un tiki mas. E ta ei si. Apesar cu ta pa bo derechi bo ta bringa, bo ta lucha, bo ta para p'e, apesar d'esey bo tin e cultura di miedu ta manifesta su mes tog. Bo nos coleganan awor aki cu nan mes ta scuchando Anto bo a hasi e autokrítika i puntra bo mes, Kiko ta stroba bo di tuma e desishon, por ehèmpel, di partisipá na un akshon? Kiko ta stroba bo di bisa, Awor akí, mirando ki ta pasando, anto si mi bai traha, ta e habuso akí ta sigui, nada no ta. Cambia, Kiko ta stroba mi pa mi tuma e decision cu mi no ta bay traha, mi ta uni cu mi compañeronan, cu mi coleganan, anto nos ta lanta pa nos derechi cu e abuso aki tin cu stop. E cos cu ta strobando ey, esey cada un di nos tin cu haci nos mes e pregunta, anto con nos ta ban deal cu ne di tal forma cu bo ta tuma e choice. Pero. Pa bo por tuma un choice asina, bo mester ta unu, bo mester hala serka, dos, bo mester ta mas konsiente di bo derechi, tres, banda di ta konsiente di bo derechi, bo mester tin e, laga nos yam'e e balor di tene na e loke bo ta konsiente di dje ei ku otro a lucha p'e. Tene salbaguardi'é pasobra ta lucha a lucha pa awe nos tin e derechinan ku nos tin. Tanten no tin e nivel di konsenshi ei, ta difísil pa un hende balorá e loke e tin na derechi te pa e tuma akshon pa salbaguardiá esaki. Awor si nos skué kuminsamentu di dun i awor a ke nos ta bai kumpli seis aña. Bo ta mira Marbella como presidente cu ainda of cu nos ta bayendo tog si dilanti pa cu e e miedu cu nos tin pa sali pa nos derechi? Bo ta mira cu lo tin un cambio di fidia cu nos a cuminsa pa awor aki? Si, poco poco pero sigur m'a mira e stapnan ey. Mi tin cu bisa cu coleganan un tiki mas liye ta tuma e. e rienda dor di no solamente cuestioná esnan cu nan tin cu cuestioná, pero tambe acercá nos y puntra kico haci den e situacion aki. Anto hopi bia patras di cortina nos ta yuda nan sea formulá carta of nos ta yuda nan prepará reunion, you name it, pero e solo hecho cu nan ta acercá y pidi yudansa tende Kon pa deal ke kos aki? Ya esei ta un indikashon ku e ke hasi algu mas ku solamente papia den Wandelgang, tende tin kos ta pasando ku mi no ta di akuerdo kuné. Ke men di e proaktividat ei nos ta mirando asi ku poko poko pero sigur e ta biniendo. Pero e ta den desaroyo. Pero e tin ku sigui krese si. Pero bo a bisa un kos hopi importante Marbella, bo a bisa ku bo tin hopi trabou ta hasi, bo ta yudando hopi kolega Pa tras di cortina tambe kiman? Unda pa sombra bo no ta mira Dun, Dun no ta moviendo. No. E ta moviendo anto miembronan ta acerca Dun. Asina ta, anto mas ketu nos ta den publicidad, mas tanto cos nos ta haciendo. Kiman di esnan cu lo tin cu bira nervioso, no mester bira nervioso ora cu nos ta den publicidad. Ora nos no ta den publicidad. Ta ora nos no ta den publicidad e ora ei nos ta conseha nan bira nervioso pasobra nos ta hopi druk bezig. Un cos tambe cu hala mi atencion, hopi bia hende ta puntra cuantu miembro bosan tin. Dun no tin miembro, miembro, miembro. Awor aki bo bisa loud and clear cinco shen plus. Despues di seis aña nos tin cinco shen plus miembro. Kemey di nos tin un cantidad di miembro respeta. Antes ei, hopi hende tabata haña ku ta importante pa nan sa. Awor kiba bis'é? No, asina e ta. Anto mi ta kere ku komo dirigente sindikal, esei tambe ta un konseho ku nos lo duna tur otro tambe, nos mester ta transparente den esei. Pasobra e no tin sentido pa bo bisa bo tin mil miembro kaminda bo sa ku bo no tin ni doshen na mos di papia. Anto ora ku Pöncho kon bai palcha, bo yama un reunion general, Bo no por tromol op ni binti trahadó. Si bo tin mil miembro, kualke un reunion general, pasobra estadístikamente, klaro den práktika ta algu otro, dies por shento mester, mester tei, sí, fásil, fásil. Ke manera di mil miembro, bo reunion general, pa malu, malu, mal mobilisá ke ta, bo mester yaga rònt di shen. Si bo tin mil miembro berdad cu ta na bida anto cu ta activo. Nos no ta conta esnan cu a fayece ratu y nos no ta conta tampoco esnan cu ta pensionado. Nos ta papiando di e coleganan cu ta activo anto cu esnan cu bo sa cu mañan tin cu lanta bay labora. ku ta den e situashon aki anto ku bo tin ku yuda. Eseinan nos ta papiando di dje. I klaru e koleganan penshoná ku ta sostené semper ta wèlkòm pasobra nan tambe ta duna nan aporte, pero ora di fiha un posishon sindikal pa stòp ku e habuzu, lógikamente bo tin ku dirigí bo mes i sòru pa esnan ku ta mas proaktivo te esnan ku ta den field. Marbella, Kiko Dun su relashon ta ku otro sindikatonan, anto kiko esei kon esei ta yuda den práktika pa pa ku e funshonamentu di Dun? Bon, for di dia ku nos a surgi, e solo e echo ku promé ku mi ta presidente di Dun, ya nos ta tin un kontakto, un relashon ku dies diferente sindikato, Nos a hasi uso di e ret di kontakto ei pa ora ku sindikato dun a surgi pa mantené tambe e kontakto ei, wèleswaar den ku otro. E ta importante? Klaro ku e ta importante. I dikon? Wak, manera nos a bisa kaba, e loke Kouve a bisa na inisio, Solidaridat ta fundeshi fundamental di sindikalismo. Ta union ta hasi forsa. E frasenan ku ta zona klishé ei pero ta esei ta e bèrdat. Ora ku bo uni, wak kon nos a uni den mundial mandando tur e vibranan positivo pa nos selekshon. Anto wak kon a base di e union ei nos ta logrando kosnan grandi. Anto Esakinan ta prueba ehèmpelnan konkreto ku ta konfirmá ku union ta hasi forsa. Anto den sindikalismo no ta otro. Es mas, sindikalismo ta esei. Ora ku bo tradusié na ingles ta union. Ta den na spañó i den nos region nos ta yam'é sindikato, pero ta union. A base di e union ei. e forsa, e fundeshi fundamental di sindikalismo. Pues esei ta nifiká ku e relashon ku otro sindikatonan ta hopi importante. No ta importá ku tin diferensha di opinion, no ta importá ku tin diferensha den kon ta hasi kos, pero nos tur komo dirigentenan mester tin e madures sufisiente pa pone kualke un diferensha un banda ora ta trata di kousa komun, ora ta trata. di e trahadó su interes. Esei ta surpasá kualke opinion personal i òf diferensha ku nos lo por tin na nivel individual. Anto e union ei, e focus riba kiko ta importante pa e kolektivo, pa e grupo grandi, esei. Ta solidaridad y e relacion cu otro sindicatonan ta percura p'e. Kemendi ta hopi importante pa bo pone loke abo ta pensa na e momento ei pa e causa general, trece un opinion dilanti anto lucha hunto p'e. Exactamente. Awor ora bo mira television afo bo mira momentonan con tur sindicato ta uni para pa un causa. E cos ei nos tin cu yega y nan a dje na Corsou tambe. Bo nos a haci el tambe relaciona cu e mesun dies dos punto cinco por ciento. Mi ta corda cu nos a forma parti como sindicato dun di e bloke seis. Anto nos a yama un reunion general conhunto. Nos a yena PFC cu mas di shete shen trahador. Ta momentonan cu ora bo wak bek nos a demostra E union ei ta hasi forsa. Nos a demostrá tambe di por a pone diferenshanan un banda anto uni pa e kousa ku e tempu ei ta wakon ta eliminá eshes dos punto sinku por shento. Kon nos a deal despues kuné ta un otro asuntu, pero e echo so ku nos a hasi esei, uni forsa, sinta huntu, yama den un rueda di prensa huntu, den un konferensha di prensa tur nos miembronan i nan a Yena PUFC, di PUFC nos a lanta nos a bai Alameda, anto einanan e e e momentunan historiconan aki cu ta ehempel bibu di e union apesar di cualke diferencia cu por tin, esaki na Corsou nos tambe a bibe, anto nos tin cu keda corda. Ku ki ora ku nos hasi esaki? Kiko tabata e logronan ku nos tabata tin na momentu ku nos uni realmente? Dos mil dieseis, ku ta un tiki promé ku Dun a nanse òf a surgi, nos a nos tabata tin na Kòrsou un paro general na sèptèmber dos mil dieseis. Mi tabata tras di kortina si e tempu ei. Anto e paro general ei. Tabata motibu di e situacion cu tabata di na refineria Isla e tempo ey. Coleganan, compañeronan cu ta tin simannan largu den accion, perdiendo cen simannan largu, anto sindicalismo a uni forsa y bisa e habuzo ey no por mas. Anto e ora ey tur e centralnan, e tempo ey ta tin dos central, CGTC cu SSK, pero e sindicatonan cu no tabata organisa den central, tur a join. Nan a join e accion aki, anto na september dos mil dieseis, mi ta corda cla for di mi cabes, dieseis di september dos mil dieseis e paro general aki a tuma lugar, anto den un dia e loke e trahadonan tres siman largo ta a lucha p'e, nos a logra. E loke e trahadónai tabata ke. Anto esei ta otro ehèmpel na momentu ku uni di bèrdat, ki forsa esei ta nifiká, anto kuantu bo por logra. Sindikato dun ta ta satisfecho ku e sinku shen ei òf nos ta trahando pa mas? No mester sigui trapa mas. Mester sigui trapa mas pasobra ora cu un sector laboral ta organisa, e sector laboral ey por logra mas. Ora bo ta traha individualmente, bo ta sinti cu e muraya ey ta asina grandi bo dilanti, anto cu e moqueta cu bo ta dal ey, e muraya no tin fin ni di scuer te pe kibra. E realidat ei ta kambia na momentu ku bo ta organisá. Si kada un di nos kaminda nos ta dal n'e mes un muraya, e muraya ei no por keda para mas. Anto esei pa nos, sabiendo esei, e organisá nos miembronan Den un sindicato ta hopi importante y no solamente esey, e concientisa e miembronan. Ta p'esey un programa asina aki cu no solamente ta duna informacion pero ta simultaneamente ta alza nivel di consenshi, ta un instrumento fundamental den e desaroyo pa. Konsientisá nos miembronan. Un miembro di DUN, ora ku un kolega ku skohe pa bira miembro di DUN, e tin ku hasié konsiente. Anto ora ku e ta hasié konsiente, e por karga tambe un tiki mas e sindikato ku e ta forma parti di dje. Kiko miembronan di DUN tradunan den enseñansa por sigui spera di dun. Bon, bosan a kuminsá ku un kos bunita aki, mi ta suponé demokratikamente a skohe bosnan tambe, di un programa, un programa het un podcast ku tin ku yuda no solamente habri porta sino habri aki, habri aki, habri aki. Anto mas ku tur kos toka aki di e kolega den enseñansa, pero tambe e restu di komunidat ku tambe ta wak nos. Anto dikon? Germain, Si nos no sa ki ta pasando rondó di nos, si nos no ta konsiente tampoko di nos derechi, e kos ku bo ta kere ta normal. pero ku bo ta sinti ku ta un abusu, ta pasobra muy probablemente ta riba bo derechi ta trapando. Pero ku dor ku bo no ta konsiente ku ta bo derechi, úniko kos ku bo ta sinti ku e kos no ta hustu, anto ken ta dushi. Sa bo derechi ta un stap hopi importante, ta stap unu, anto hasi algu na momentu ku bo realisá ku ta. Tor nun esaki. Ta pesey e inisiativa aki nos ta aploudié, nos ta brasé i nos ta konsider'é un instrumento i un stap hopi importante den e siguiente, e next level di sindikato dun. Anto esei ta elevá nivel di konsenshi di sektor laboral en general, comunidad en general y trahadornan den enseñansa en particular. Ora bo bisa mi um, kiko mas por spera di dun, banda di e podcast aki, nos sede nobo, esei tambe no solamente un sede nobo, lo bira un instrumento mas den e proceso di alsa nivel di conscienshi. E sede tin sufisiente espasio kaminda nos por organisá nos workshopnan, formashon sindikal, kursonan. E mester di nos no tin nodi hür un lokalidat pa por hasi esaki mas, pasobra den nos sede tin espasio pa hasi esei. Pues e sede nobo di Dun lo ta un instrumento mas pa traha riba e nivel di konsenshi aki. Anto banda di e dos. Laga nos yama nan dos proyekto grandi ku ta e programa aki i tambe nos sede nobo. Nos no tin mag di lubidá e trabou di tur dia di kada un di nos ku ta forma parti di e organisashon. Anto esei ta konsientisá bo kolega ku ainda no ta miembro pa e hala serka i e tambe bira miembro. Anto komo sindikato manera nos a bisa semper. E kolega ku ta miembro di dun e mester sinti ku su problema ta nos problema. Anto ku una bes e bati na porta for di e dia ku e hasi e kos ei, e no ta su so mas. Na momentu ku nos logra esei di serka kada miembro, no ta importá kon grandi òf kon chikitu e problema ta, pasobra un problema di un kolega e ta mes grandi p'e kolega ei cu un cas paso pa e p'esey t'e problema di mas grandi. Anto bo no ta ken como dirigente pa balota esey. Fe ora k'el a acerca bo peticion p'un yudansa paso p'e ta importante pa deal cu e situacion ey. Anto e colega ey mester sa cu e no ta so mas ora cu e ta bay deal cu e situacion ey. Anto e ora y dun a logra su proposito fundamental cu ta salvaguardia interes di su miembro. Mi jinu bo sa loke Marbella bisa ta hopi great, pero mi tin ku bisa esaki adishonal. Ora bo yega ku un problema asina ku Marbella, si bo no tin rason, Marbella ta bisa bo flat tambe, Shermaine, bo no tin rason. Anto esei ta bon, ke men un ta sin mas bo ta yega ku bo problema Kier sab ku bo tin rason, marbei e ta sostené bo, apoyá bo den un kos ku bo no tin rason riba dje. E ta spliká bo duidelik di kon bo no tin rason. Si bo ke, nos ta ban lucha pa e derechi akí, pero e chèns ku bo ta pèrdè ta grandi. Anto e forma ku e ta spliká bo, bo mes ta usa bo common sense lagu'é nan. Sí, ta bèrdat. Einan bo ta sa bo derechi. Sí, juist. Mesora. Wak, ora ku nos a, ora ku. coleganan bini berdad mane bo ta bisa acerca nos nos ta papia anto e prome cos cu personalmente mi ta haci ta scucha hopi bon kiko e ta bisa mi tin cu bisa su nomber un par di bia pasobra e ta e maestro cu a duna ami personalmente formacion sindical cu ta Erol Cova anto semper el a bisami Marbea. Scucha promé kiko e hende ta bisa bo. No tende, scucha bon kiko e ke, kiko e situacion ta. Pero haci e pregunta tambe, kiko bo ke? Pasobra ta e loke e persona i ke versus e loke e ta den e ora i bo por bai. Husga huntu kuné tende e ko ku bo ta pidi aki, e por òf simplemente e no por. Anto tin bia e por parsialmente òf nos tin ku ahust'é un tiki, pero e tin ku komprondé a base di e splika den ki situashon e ta ku tende asina ki nos ta ban maneh'é. Pero importante ta skucha e trahadó. Anto e kolega, abo, ku ainda no ta miembro, e loke. Abo mester ta konsiente di dje ku formando parti di un organisashon sindikal e por lag'é ta dun. Formando parti di un organisashon sindikal ta hasi abo mes importante ku e dirigente, pero ta eksigí tambe di bo mes tantu ku e dirigente. Paso e organisacion ey no por keda para sin bo aporte na dje. Keme a ndi paga contribucion, anto sigui haci manera nan a dun pas ora yo yama reunion general bon tey cu puntra bo unda bo sindicato ta situa bon por bisa. E no ta yuda e causa. Una bes bo ta miembro di un sindicato, percura pa a lo muy menos bo sa lo basico di bo organisacion. Pero duna lo básico cu bo por duna tambe. Asistí a lo menos na un reunion pa sa kico ta pasando. Mijinu, Amaña un bis ta cla kico ta sindicato dun, con sindicato dun ta funciona, dicon sindicato dun ta e awe. Un bis ta mas amplio di Marbella. Pa mi e prome edicion aki. Ku señor Marbella Felipa a bai na mi kompleto agrado. Nos ta bon informá i nos a si abo tin algu mas? Mi ke yama nos mes pa bien na promé lugá ku nos sede nobo Marbella pa bien pa nos sede. Anto esei ta mira ku ta un stap ku nos ta dal, stap grandi fuera di nos podcast tambe nos sede nobo pa bien ku esei. Pabia no bo sa tambe. Sí, danki. Nos ta mira otro e siguiente bia den e siguiente podcast. Naturalmente nos ta spera cu bo a enjoy, disfruta hopi y cu bo ta bon informa. Chao!